Erokamano ahinya nyikwa Ramogi Ajwang' kuom yie mondo bende ukete kaendi. Maendi en AJ Mira bende kawuono ni endi oyudore e chuny boma maduong' ma Nairobi kama watimie achiel ariyo adek mar yango ni to gin ma ang'o gi- ang'o gini go eki bende ah, timore kaendi e chuny boma ni maduong' kaka pile wan ka kod ah, bende wuod Luo man gi lony e weche go eki mag wacho kata bende mag yango ni mago eki matimore e mbui bende otimo limbe AJ Mira kaendi chal nade? Aling' ba.
Jomoko kiai. Odiwo jo Ogwanda nying achiel ka mkati. Nying achiel ka mkati. Eh. Ang'o miyo me town ka sani bwana? Ah, town obiro go nagi wapek delicacies. Eh, koro wase go e koro wan piny. Wachamo ka twak. Yes, wanyamo twak. Omere duogo mapek e mbui. Ah, pek bwana.
Ng'e ne giwacho, oh, hey, hey, hey. Nomadho njaga mang'eny moran tindo kogo content. Awacho ni ah, ba jogo kia gima content en. Mm. What do they know about content? Koka duogo. Koka duogo.
Ang'o na wewe Mr. Kede bwana? Ah, Kede ng'ama ofuwo bwana maweri gi Kede bwana. Mm. Miso tanyo ng'ama wiye othanyore makinana ng'ama duong' bwana inyalo ichore lonyore duk bwana. Ni chule. Ni nyiri moko maluoko sande pinje warabu ka ni nowuonde ni orone pesa bwana na alufu mia. Mm.

Kede believe ni gin gi pesa ni kede lonyore negi. Koro kede lonyore mia aboro. Kede omi mia aboro ema olonyore ne. To lonyore adier koso mama mbaka. To bwana choro cha FM diland gima ok obedo confirmed. Dongo lando bwana. Macha radio lando to TV nyiso. 800 Kenya shillings. Eh. Ma kede omi kaso olonyore. Kede nyota ne olal, inda be nyocha wacho ni onge nyota to kopocho to chako olonyore to confirm ni koro to onge nyota chuth. Kede kede onge nyota. To gi ng'at moro miluongo ni sijui, ah ok adwa luongo nyinge, obiro yudo mileage. Ing'e ni sani an international. Ok adwa luongo nying ng'ato. Ah, ok adwa luongo ng'ama nigi Followers gi aluf apar ok adwa luongo nyinge but njo comment kara marach noyanya kabisa nadak e od guok but sawa abro abro abro I will intervene ibro ibro thinyori e kamera abro thinyora ne chieng' moro ok obi yie ah sawa ok obi yie ah.
Ajawa ka sani endi weche ng'eny kendo bende iwinjo ni ng'ato golo sani ji golo e, dwe rumo e, kata bende higa loko sani ji golo gik moko dongo nogolo mare kata chande ng'ato be samoro opango dhi golo meke kanyo endi ajawa wacha ang'o korka Ajawa fai dongo iwinjo kogolo do- dongo golo noliro moro matin okete tiktok oit koso koit Oit. koro konuru ji thum ni nyithindo kaka iluongo ni moro machielo kijana mathis niluongo ni ng'a papati mokendo osiepna moro manwaakgago ni papati Ah, papatino Kode ni thum ok klaut. Obro goyo gi klaut go to thum ok bi kalo kata narok. Thum bro rem ka gundo road kai. Mana formula ba. Ngane odongo golo thum maonge klaut mora mora. Eh? Eh, iwinjo ka thum mit, iluonge sumina. Otheo jakamanga. Otheo jakamanga. Sumina gini ogol maonge klaut. Nyaso. Koro en owe ndhadhore ne ji e social media ni oh, wawere gi ng'ane sijui ni nini kaso udhi ogolo thum moma be rach maonge kuma ji dhiye thumno rach icha ah, bwana konuru nyathi cha otim gima iluongo ni packaging isewinjo thumno owe cloud to koro bar kara timango Nairobi ko kawinji thum donga jaluo i support papa ok anya support gige fuo ka bwana kwani wiya ni kanye bwana ang'a mano nyuol ka smart upstairs mm. a support gik ma gik ma worth being supported mm. iwinjo Eh, ok anyal ichora acha ni, ni, ni, ni, ni boy chawer. Oth- an Thumbe mokwongo mana mana kwongo winjo mana amia listening ear nowero vera. Kuom mwandu na te asungi mokwongo nyamsi. Anya ah, nyathini chal ni en gi line. Piyo piyo nono chako timo gik moko sijui omadho njaga e kamera sijui otimo na- konuru nyathicha ni nitie gima iluongo ni packaging how you carry yourself around eh? Sani wadago ngima mar social media, kik inyis ji ni in ng'ama reckless sana. Eh, kasto we clout moko ma cheap. Kaw ma expensive. Uh, ah, owere gi clout, ogo thum. Nono to bro siko gi dhiang' moyang bundego e yot, ndalo biro ma we will not listen to clout. Ok wabi cheko kata clout. Obo bedo no post gima otwang'e ni clout, oja ma be milre. Mm. Hey. Advice mogik ne papa. Papa, hey. obed focused. Uh -huh. Kodwa nyuomo nyamigori to nyuom, onyuol nyithindo mondo ngima odhi mbele. Hey.
Omany nyithindo. Eh, omany nyithindo konyalo. Kaen gi nyalo.
Eh, kaen gi nyalo.
Eh.
Mara ok, yani tinde nyota onge, omawa nyota. Weche king'eny e mbui kaendi. Ah, bwana.
To jothum gi comedian moro amora ma e Luoland to kong'e kuma nyoto dhi e bwana. Dong' nyocha upos kata an ing'e ni ok a regret ga ma simba tawacho gimomiyo kuma nyota dhi ne ji. Iwacho adier. Nyocha winjo ka ywak mokalo ni awa mine ma ni oko gi gilalo nyota mag kijende wa. Kijana mathin iyudo ni en gi mama moro loka. Mamano ni, ni koro kete ni chulo ne ot to oro ne pesa pile pile. Ajwang' soft life omielogo angla. Ok gin vest, er mana mielo go angla gi kong'o, angla gi kong'o. Hey, hey, hey. Eh, nigi go luku, luku mag chieth. Ng'ama duong' onego bed ni osenyombo ma nigi nyithindo. Noyudo mama moro loka ma be nosenyuolo gi mzungu nyithindo ang'wen. Mm. en en gi familia ne kucho kata kotho to en into ithatha ni wan to sani thatha ni to wanyumi ok we don't care man we don't give a damn iolo achega iti kaka sadhi E, wabiro kanyo wamielo ko mang'ang'a miere migero ni Simba ito in down kune dhi ma kata ng'a miparo ng'e ionge. Nyakwar Kondolesa Dhiambo.
Eh, wan wadich.
Koro nyota mine gi mine mosedhi nyaka ir wasunge gi mage malalo ne jothum nyota to gine ma gilalo ne nyaka comedians wa nyota. Donge timbe ma wasungu timo bwana, donge kwani Simba eh, TV na mang'iewo gi pesa mang'eny, Samsung maduong' ma watch Ot kaka wasunge timore ka diwuonda. Msungu nindo gi min, msungu nindo gi wuon, msungu nindo nyaka gi guog gi. Tingo lana te. Kasto biro nego ng'ato gi talanta kona ni dhi dhi kanye koso nyota ni kanye ma nyota olale. Ajawa onge ajuoga onge ng'ama nyadhi ni ajuoga ni bul miyanga yanga ni ni dhi go Kagundo Road. Ng'ech moro miyanga. Ng'ech moro moyanga yanga kasto gi gi mkebe moro misoe kuoyo ni ajawa ni an adhi ni kajuoga. Bwana juoga onge, ji o package, ji oduoge e yo kaka onego bed ni go thum then gibiro bet maber. Gimo ni ng'ane dhi ka juoga, oh, oh. To ka gidhi, in ajuog ng'ano dak imany king'eye. Mondo imbi dhi.
Eh, mondo hit.
Eh.
Wachore kod yo ni jo angla noko yore gi jo benga sama ni ko Princess June. To ongla to ko kato koriwore gi benga bas. Benga en gima nowachon kaka an awinjo benga. Sama adwa relax to awinjo uh, Tusker. Eh? Awinjo Jackie moro, awinjo Koni moro. Eh? Awinjo kan fine. Sama adwa ni wiyo obed hyped, madwa chamo sisa na moro, adwa chamo eh, idwa ni otwe wich. Eh, to wan gi mang'ang'a ya Wangla to opogore gi Benga, kik wariambi. Kata ka giriwore gin two classes mopogore. Ka gineno ni jo Benga Obed kigen ni ohangla obed kigen. Jogo opogore. Bwana kik wariambi. Onge chieng' ma benga biro macho ohangla. Benga will remain benga, ohangla will remain ohangla. Benga en gima long time. Sani donge iwinjo Musa Juma? Notho ki in jaklas adi? E an Musa Juma notho akia ni ka jaklas auchiel kana biro. But sani pod awinjo achige ni ot. Yes. Owangla en gima Owangla sani en gi thum 3 months to room, 2 months to room. Koro kik wawuondre, Benga will stay. Owangla en gima seasonal. Yes. Odiwo chin ka ini nyocha bende gospel industry chilo mieno, kiani mara o, kiani ochami unyirombe. Bang'e je notimo nonro mare moyudo ka jomoko ne ler, jomoko be chilo nomieno. Wach ma kama ini kaka jawach adier, inyalo wacho ang'o ne jo gospel? Onge ng'ama nyalo riambo ne jatich Nyasaye. Kaka an ok daher riambo ne jatich Nyasaye. Kiwinjo kowachi ni jatich Nyasaye kata pasta moro amora timo tim marach, otimo. Onge ng'ama nyalo riambo ne nya, jatich Nyasaye no kawo time ne nodwa riambo ni sijui pasta so and so chamo nyirombe. Mago gichamo. Aya, nyirombe ma bende wero gospel nyidendi, gin bende gi behave. Eh. Gibiev. Wach mar dhi gi pasta ni pasta osiko ni mani ee ee ee ni udhi e tua udhi kuno to in idwa ni ringi gi pasta tiwuondori nowari mano rach. Ee ohangla to nigi chilo mang'eny gi gi ne gospel industry nigi chilo mang'eny. Emomiyo ji tinde we ji duogo ku. Kata nayo nyocha tsekuno. Donge jo ila nayo. Ne wacho ni jo kanisa no wacho ni sijui ana chodo, sijui atima ngo. Nyocha ko ina nayo. To ang'o ma ok wasapoti to ing'e ubunde to ibi e bank, ibi donje pap. Wabro mieli ka gundo road mane mabro ng'ado gate. Upija dong, upija dong noweyo gine, mobiro ka dong tinde go ben. Mara mara ma Yesu. Eh. to tinde wang'e dongo lera mm? nyathi moromo ba dongo gedo cho kaka gedo dongo gedo mana gi bunde igo yieke e, koso gedo kango dong mana jawa eh kora nayo ka joka chando obi ajawa we will support eh wachore sani endi Kangundo Road mano wuoyo chini kacha chande Kangundo weche thothe kwa chiko kama nyama chango Kangundo Road kama benda jawa timena Kangundo Road ndo kaka kiluonge ni sindo magala en ogalo mon gi chwo kamano en ok wabi wuoye mang'eny en kiyie galori ka gundo road galori agala lakini chode ni dala cha Road. Ay, kacha ok emo kimi moro mogina noluongo ni komodo dragon cha winjo ni sani nitie eh, eh, kangundo ka to dong ma kagundo road ka ulifunyo nani bwana bwana nono robo ana ng'ama nege intel sibibo kinyawuonda to sibibo kinyawuonda Koro Kagundo Road, kijaluo modak Kagundo Road tang' ahinya. Inyalo ane rach. Kinyako idak Kagundo Road tang' ahinya. Ok oyot. Mm. Wuo mogik gi eh, challengers, tiktokers matimo challenge. Ah, challenge kaka gikata chande gitimo challenge ji thumba giyiero gitimo challenge moko ok tim thumba gi challenge. Of course, u- Ajwang, to be honest, sani ngima mwadago dwaro pesa. Ka jathum ok to boka, weri gi thumbego e street. Jathum koro ni pesa tim. Giwe lamba ni koro ni sijui ng'ato duong' ni koro ni tho miela miela thumbene. Ano kanya mielo. Mano kamiel kata lot bona mana goyo cha. Ka feel ni thumbni omaka mang'ang'ang'a miere mitero dala. Bas ah, gino nigi vibe. Atime willingly ok adwa gimoro lakini joka mache tich ma gitiyo they need to be paid giwe lamba ni kidhi ni miel nono mondo kiny jathum oneni idonje gate nono nikech in itimo ne challenge. Jogo onego chul, onego tim ang'o? Kasto giwe lamba moro mo- mofuwo ni, ni, ni jathum gocho ni koro oluongi ni oduong' ni bana an kata obed mana kofi olomide mobiro kajuo ka ok dwa nadhi nene to ok adhi koro koro joangla to I don't give a damn.
Fans mag Odiwo ka watieko sa ng'eny. Eyo kaka Odiwo ja Obwanda chek kamoro amora bwana. Ha? Ahero u mang'eny. Ero kamano ahinya kanyo yo kora maka jwang. Mano kanyo chenro kanyo mar bende go mpaka gi oganda kwa kimya luo. Nyinga ina jwang juna kama Indian HA Media. Oriti masani endi warom kodi kende telo machielo ne chino machal kod maindi. Wan wa pek delicacy e onagi show kotasi. Ero kamano.